Pi kwo Rwotwa Yecu Kricito, wayubbe wunu kun wapo pi minwa kacel ki laminwa ma koni dong Lubanga onongo gin okobo dyegi ki ka ma nongo kiyikogi iye, ci kubeddi dong kikwanyogi ki kwija me kelogi kany ka ma nongo dong ayelo ayela mo pe. Kuman kono. I nying Won ki Wod ki Tipo Maleng, amen. Woro obed i kom Won, ki i kom Wod, ki i kom Tyom Maleng. Woro obed i kom Won, ki i kom Wod, ki i kom Tyom Maleng. Rwotwa Yecu Kricito, lyel pa Lukricito omedi gudoko gin maleng. I kare ma in kikomi giyiko i lyel, iri iye pi nino adek, man omiyo ni, Bur lyel pe konyo ka kano kom dano keken, ento medo gen me cer. Wakwayi wek laticci oywe gire mot i kuc i lyel man nio i ceng ma en bicer, i kare ma en bineno kwede wai i pwoc me labinaka i polo, i nying Rwotwa Yecu Kricito. Yecu kikome owaco ni. Man aye gin ma woro mito ni ngat ma oneno wote oye kome omyero obed ki kwo me labinaka dok an abicero en i ceng me agikki. Wek Lubanga olony cwinyi ojole i kuc ma bedo naka pien Lubanga Lacwe ducu olwongo laminwa Elicabet kacel ki Alice wek gunong kwede kwo ma pe tum pien cwinygi obedo ki gen i komi, pien Kricito okwongo cer ki i kin jo muto, en dong bikwo ngo? En dong tye kayo i kingi, ci biloko komgi bidoko rom ki mere. Wawek timo pa lumegiwa man. i cing Lubanga, wek ocwale i kabedo me kuc i polo, wek obicer i kome bene i nino ma lacen. A Icit dong ki kuc bot Woro ma en Lubanga. Wageno ni in dong iti bot Lubanga ka ma dekadeka ki nyeko ki racwiny pe iye. Wii pe owil piwa, leg pi wan. Wek kuc ki mar pa omego ki lumego obed i kinwa i lobo, wek wabed calo litino ma wigi gitye i polo. Wiwa pe obiwil piwu, wabipo piwu i kare me micca ki i kare me lega mukene. Dong watyeko keto tipo pa lumegiwa magi i cing Lubanga.

Gigo ducu ma nen ki ma pe nen, wapo i kom Lubanga Wod, ma en aye Lala pa dano ducu, ci wapo i kom Lubanga Tung Maleng, ma en aye lami ki wan mic ki kombeddi wan ducu ma koni wabino ka lwoko lumegiwa aryo eni minwa, wabikwanyo ngom ci wabiwot i yo atek kit ma wawaco-ni. Wapor pii mu kare ducu i nying Lubanga Won, Lubanga Wod, Lubanga Atir Maleng. Dong watyeko keto tipo pa omegiwa, laminwa i cing Lubanga. Walego lega ma cwiyo cwinywa po i wiwa ki two mamalo, man aye lega ma Yecu kikome Pwonyo kwede ki luwiny lokke. Wonwa tye i polo. Rwot Lubanga, wakwayo in a ibed ki kica i kom luto magi, Elicabetta kacel ki Alice. pe engol kop i wigi pi tic mogo ma gin gutimo i wi lobo-ni, pien cwinygi naka obedo me lubo mitini, gugeno in bene. Wakwayo in dong, wek kit ma guribbe ki dul pa Kricito i wi lobo enini, kombeddi enini, guribbe ki dul pa malaika ma gitye i polo ka pako in wa ka woro in. Wakwayo magi ducu i nying Rwotwa Yecu Kricito.

wan jo mukene ni wacito ki lega, lega eni walego pi omegiwa, lumegiwa ma dong kombeddi gin gukwongo nyimwa i paco eni ni ci wacito cwinywa ducu ki lega bot Lacwec wek nongo Lacwec okony gin. Wan ma pud wadonge wawoto ki canne ki lobo, ci ka dyene oromo, wan bene i ceng mo wabibedo kit man ki kor Rwotwa Yecu Kricito. Wacako wer dok wadokke, jo mukene guto medde anyim i yo me yek. Ber twatwal lwak, man an Otika Richard amito kati ka waco kwo pa lalum Elizabeth ma obedo dawa. Lalum Elizabeth obedo latin pa Oliba

Latin kayine en aye obedo ayot Jojacin ma kwone dong peke. Lalub kore obedo Anna Getrud Atwo ma en bene kwone dong peke. Ka wiwa po maber myero onge ni Anna Getrud Atwo En aye obedo min pa Diframa ma dano ngeyo ducu maber i kumalo me Uganda kany. I nge Anna Atua, en onywalo latin laco ma kilwongo ni Okumu Jacob ma kwone bene dong peke i kom kare-ni. Ki i nge okumu, en onywalo kom akec, en kom akec bene dong kwone peke. I ngeye, i nge kom akec, latin me abic ma en onywalo en aye obedo oto Paul. Oto Paul kome pud tye ma an abedo latinne. ki lutino mukene bene tye madwong i nge meno en mego onywalo kalo kwera kalo kwera kwo ne bene dong peke ki latin me abiro ne obedo aber aber bene dong kwo ne pe latin me aboro obedo akelo Margaret ma pol dano ngeyo ki nying ni mango en kome tye. Latin me abongwen ma bedo en aye latin cogo en aye Anek Madlen. Madlen dano ngeye ki nying ni Made en kome tye makwo en aye dong obedo latin cogo. Mego obedo lamyel myel Acholi mapat pat. Obedo bene lawi mon ma inongo telane obedo tela ma kwir tutwal ma mon pol kare maro tekke olwongo mon i neno mon bino i rwom ma lamal en obedo dano ma bene lamar dano ducu. lutino ludito aloko dongo i lok kom mon co inongo ni lutino pol kare otyeno otyeno bino ka gure i nyime i wang o ka ma nongo en obedo iye wek obok igi ododo ma en bene gonyo te ododo maber adada pien Wangeyo ni ododo en aye obedo gin acel ma yo acel ma ludito ma yam con gipwonyo ki lutino wek lutino obed ma kwiri. Ci meno gin mukene ma en obedo ka timone matek adada. Mego Elicabeth lalum obedo dano ma lalengo tutwal. Ka wiye opo inongo ni en cito i kulu ka kwanyo kweyo ma nongo.

I kare mogo mego bene culo en bedone i kin danone ki lok mogo me wibye ma irwom mamalo oweko nino mo abiro kiwu ka okati me mino tamme i kom ngo ma tye ka timme i South Africa. ma owaco i niange ento kwan mo me class gine formal education en pe otimo ci en ngeyo jami gire kadi bed ni en pe otimo gin okwano formal education ci oweko kare mo omiyo comment ni muni me cota pirika lwongo kit eno ni muni me cota pirika ma gitye ka yelo dong del col tutwal-li myero kingol gin ki pala ma olugo Meno nyuto ni mego tye ki ngec i kit me tela ki dong tye ki tam me neno ni del col-lo lu gubedo ki kuc gubedo ki yomcwiny pe gibedo ka yelo gen oweko awalo bene ni obedo a nationalist pe obedo dano me atata obedo dano madit tutwal i tamme wa i gin ango ma en timo. Mego bene maro twatwal tedo dek twatwalle abang abang ma omiyo rwot mo ma yang con kilwongo ni Yaconi Lugaja maro bino bote ka camo en dek enoni pi man bene oweko dano dong ocako lwongo abang abang ni Rwot opaco, pien Rwot ka dong obedo ka camo dek ma mar otero, in dong en abang abang eno, Rwot dong paco mot ki yomcwiny ka mato pii ligut gut ma nongo iye yom atika. Mego.

Watin, ma en aye oto Paul ma dong en tye latin laco kene, ki tye ki akelo Margaret ka dong anek Madeleine kit ma aneno ni winy awaco kwede ni Madeleine anek en aye dong obedo latin cogo. Co en lutino adek enoni aye ma kombeddi gitye makwo. Mego otenyo likwayo makato miya acel ki pyeraboro wiye abic. Man aye wiye wiye me kwo pa mego dawa Elicabeth Lalum. An apwoyo matek. Jo ducu ma tin gubino ka ribbe kwedwa i lok me cwalo kokowa bot lacwec me neno ni gugwoko tipo pa lutino ma mego-ni ka maber. Gin ma kimina ni atim en aye kwano wiye wiye Kwo pa lutinowa ma kwogi orwenyo-ni. Dong ma pe yaka acako alego lutino pa Lyella John, gin odudo gunye ki cocokka nywak bene lwak onengi ka caa-nu oromo. Ki mone bene. ma gitye i kine coka kany, nen ni ibedo cocoga bene lwak oneni. Man en aye atamo ni gin ma pire tek ma myero akong kwede. Dong jowa watye kany ki to aryo, acel pa bo omin John ki omine onyo ominwa ma kilwongo kome kec Francis. Acako ki Booming John. Booming John obedo latin pa Otoo Paul me kaka pa kor. En Otoo Paul tye i kinwa kany koni ka kilwongo wang gang ni omi lok ci wubin winy wulokke.

ocako kwanne ka mabor ki kany pien wonwa obedo dano ma lapwony, ci i kare ma en cako kwanne, onongo babawa tye ka pwony kunnu, oweko en ocako ki i Anai Primary School. En dong otyeko kwanne i.

En bene olokke i mony NRA ka dong lacen ongeyo ni NRA kiloko odoko UPDF. I kare ma kineko en-ni, onongo en tye i UPDF. Ki dong.

kacel ki jo mukene i kine obedo ka makati ki Francis ma obedo ki ma tye ka bino en ma oruko jaketti meno kilwongo kwo yelo Ronald Reagan ma ineno anyaka ini kilwongo adong piny Brenda I kare ma kineko wonne, en onongo pud tye latin ma lalane tutwal. Kit welo eni onongo tye lalal. En ma ineno otweyo bongo i kore-ni, en onongo kilwongo acola Irene. En onongo dong tye dit olo, woto onongo dong i kare ma kineko wongi. Ci man en aye lutino pa. Lato eno oromo dong nongo kabedo. Ominwa acel ma kilwongo kwongo Kate Francis, i kare ma kineko en onongo pud tye latin matitidi tutwal. Kinywalo en mwaka alip acel miya abongwen pyeraboro wiye angwen. Wonne oto, Paul. me kara pa kor mine me ranyono me kara pa keyo. En ocako kwanne i Lacokocok Primary School. I kare ma kineko en onongo tye i klas abicel. Nek eno ma kineko gene ki cel acela, kicelo gene acela ki ludwo. I wang kor otyeno ma kit ca abic, ma obedo i nino dwe apar wiye aryo, dwe me aryo, mwaka alip acel mia abongwen pyera abongwen wiye adek, man en aye wiye wiye gin ma an, wan ma luot watamo ni wayubi wek wabed ki ngec iye. Ci peko ma wabino iye-ni tye peko malit. Maryek adada awinyo Honorable Councillor waco ni lutino myero gu nen ni pe gi cako lakodi lok kwer man ni wer moni kwer ni nyappa ni man kono kor ogure ni eno ni wan pe wabi ye pien gin ma watye iye eni gin ma pire lit icwiny dano weng ka ngat oto To man ma natural death eno ni ka kinongo ni kiromo myelo ci kimyelo. Ento le eni to malit otimma kica, angeyo ni won gang madit obilok iye koni ma obinwoyo ce